Lutwa, abuto i dyewor tin, abedo ka tamone kun amedde ki kwano buk madwong. Anongo ni i kara yo me lweny i kom balalu eni yot ma pe larre. Yo me lweny i kom balalu ki Rwandese Tutsi eni ki dong jo eni ma gicwako Rwandese Tutsi-ni yone yot marac. Lweny i kom joni eni yot ma pe larre. Eh? Dano mere kono obino mere i kom jo eni ma cwako balali i lobo acoli. Eh? Dano calo pen mogigi. Eh? Lweny tye mayot i kom joni eni ma pe lare. Ludito eni weng ma gitye ka cwako ni balalu omedde ki bedo i lobo acoli-ni, lweny i komgi yot ma pe lare. Pien ma acel, jo ma gicwako ni balalu omyero obedi obed tye i lobo acoli. Pe gi o wa one percent. Wa one percent ma nyuto gi tye like zero point five percent of the population onyo zero point two percent. Man nyuto ka maleng ni gin pe gi twero loyo wan and wan aye we are decision maker. Wan ma calo lwak madwong me i Acholi wan wa tye a decision maker. Hmm?

Wacako lweny gin ma kilwongo ni Cold War. Wacako lweny Cold War i kom balalu. Cold War ceng ca awaco madwong adada. Awaco ni watwero keto yat i pii. ci wacwalo ki becen dyangigini mato, dyangigini to tumo. Waromo celo dyangigini ki poison. Hmm? Kiketo poison noko muromo i lak atero. Ci itelo atum moko ni gwik celo mere kor kor dyangi. Ka ocelo dyangi adi, dyangi to atoya. Ci nene. So watiyo ki tools me laling aling kol woo. En aye yo maber loyo ma wan twero ryemo ki balalo i kinwa onyo ki ki lobo ma megwa. Pien kombeddi dano calo uh, pen mogi gucamo ko matek ki i NRM dok gitye ka cam under NRM government wa i cawani. Wan wangeyo maber ni ladit pen mogi onyo professor pen mogi onongo bedo ma mege calo gil calo calo calo vice chancellor me Gulu University ni because of the interest of Museveni, Museveni aye omine gin enoni.

I Acholi kenyo, lubo wan angeyo ni band mogi giye aye gin aye gubedo jo ma onongo giloyo Youth Wings. Gin aye gukelo lok ni NRM Youth Wing i ngo? I Northern Uganda. An angeyo ni band mogi giye aye onongo ludito me Youth Wing, band mogi ki lamego Dora

Dano calo akol Antony gi ojara ma penduzi gi weng tye ni balalo omyero omedde ki bedo i lobo Acholi pien ojara ma penduzi mere obedo ngat mo keken obedo ngat mo keken mere ma loko loko mere ngwinye ka mo keken calo malaya pien ka ma ojara ma penduzi tye iye mito ni en icene weng igag bote dok ojara ma penduzi

Nyo kikac tong kona ma bino paka i dye gulu ni oweng ojara Martin ma Penduzzi en aye obedo ki plan, en aye okelo plan ni omyero kiding yo egi oding ku weng kun mitigi tye me camo cente enoni. Ojara Martin ma Penduzzi gudingo yo ko kun bed accident tye ka time iyo eni madwong ata eh, ko nen ariya eni tung adel onyo i Saint Monica eni yo kite kidingo kede ojara Martin ma Penduzzi gi gucamo cente eni oweng in a corruption gine scam. gucamo weng curu corruption yo tye i nge kong wa i wod kombeddi me Cent Mauric gine wod me Cent Monica i Adel Cent Monica Adel tye kombeddi aryo ma wod me acel ma woko en onongo myero kigo woko weng kenyo weng omyero obed yo gudi.

Lakwo ma pe lakwo ma pe bene atwero wacone ki doge ento rac ma megwa majority of population ma megwa gitye uneducated wigi pe lac wigi pe tamo matut pe gukwano pe tye lwaki ni ayeto gi ayeta pe gukwano en aye weko ngat ma tye ki neno matir mabeco. calo lyen doko ma kecgi ki nga nga gi jo ma gukwano maber ma gitye ki diro maber me telane acoli pe neno gin enoni acoli en neno en politics eni me bwolo bwola me kin gang eni eh? ma tye ki bot bot ngo bot mapenduzigi eni mapenduzigi gitye ki cu- politics eni me lanywen me nyweno me wi mon to eh? ki mon ma tye desperate miyogi ciling mogo matino tino i bol icup kenyo nyweno wigi ento kun nongo dano calo mapenduzi gini en aye gin lucat acoli dano calo akolgi gin aye lucat acoli wun jo amoro onyo kilak caut Kilok, kilak not, I mean. Wun jo amuru, kilak not. Wutim ber pe wudwokwa obibini i palament. Wutim ber pe wudwokwa dano calo calo Akol Anthony ma bedo mere calo min opego ma pud onywalo anywala. She's so greedy, mito ni icam gin mo keken. Hmm? I lok kacente dano calo akol Antony gini twero tyero wa latinne. Miti pa akol i, i, i, i cente dit okato ko. Miti pa mapenduzi dit okato ko i lok me cente. En oweko abedo ki twon lewic ceng ca gibino ka nyweno wi acoli i redio ru piny. Eh, gitamo ni giryek bada. Pe tye waraga mo kiken ma owiny dolo olwongo ki ojara Martin Mapinduzi, pe tye ka mo keken ma ojara gin onyo kilwongo ni akolgi gin aye gucito gucito gamo ludito mogo akolgi ocito gamo ludito eko ki i kin gangi ludito ma konyo gin ma gitye kwedgi kacel me yako ngom pa Acholi gubedo ka gubedo so selective me yero jo ma tye in their favour me yero lukwo luwotgi why is it dano calo Gilbert Olanya gini pe ocwalogi? inongo ni guyere ka gin keken gujere i kin gin macalo dukwo keken aya dong gibino gidugo ki ripot me volovolo me nyweno wi acoli apenyo jara awaco ni wukel recording ki video gine ma giloko kwonu weng i nino eni i nyim president-ni. Video recording en ineno kiye releasing. Wan watye ka myero wawiny nyo lok pa ngat acel acel, wawiny ni oryem me Andrew Okello oloko ningo. Chief Justice Owiny Dollo Chigamoy owaco ningo?

Mob justice i kom bedo wabicako ki i kom lutela ma megwa ka dong wabibino wacako donyo dong i kom balalu. Pien lutela ma megwa gin aye gitye ka kelo intruders i lobo ma megwa, gin aye gitye ka supporting the invasion of Acholi land. Eh? Gin aye gitye ka tamo ni kom bedo i lobo Acholi omyero ki invading oko pien kom bedo gitye ka nene ni gin kit ma ginongo cente oko onyo kit gitye ka nongo cente-ni kite ki invading lobo Acholi pe rac pien ni gin ginongo huge Some of money out of it. Ti nenone. An mera angeyo kwo pa pa pa pa pa wod pa lapwonyeni wa con. Angeyo kwo pa ojara Martin Mapenduzi wa con ki kido mai. Angeyo kwo pa ojara Martin Mapenduzi wa con ki kido mai onongo walwongo ni gine gine get. onongo olwonge ni gek, laram. Dok miti me jami lobo dit tutwal i kom Ojar Martin Mapinduzi. Hmm? Acting bedi wai time calo en apwoyo. En oweko jo maming pe gitwero niang dano calo Martin Ojar Mapinduzi. Ka in iming ma pe iti dano ma ryek ma itamo jami matut, you don't analyze politics, you don't analyze things. So pe ineno ming

Tye bot dano calo otema wanygi ki anganga gini gitute ni nyingi pe owinye en oweko kome nongo gu gucoyo lutim aranyi ko gu recruiting lutim aranyi ko dwong ata i kin gang kenyo eh kicwalogi i front front front front page kicwalogi i front wall gin nongo gin aye kun gitye master planner eni tim mo marac tutwal actually gin ma wan ecako timone wacako timo mob justice wacako Lwenyo ki kom lutela ma megwa, Latela mo keken ma nyinge owinye i Land Scandal onyo i kwo me ngom, calo olok kom, cal calo Jar Martin ma Penduzi gi, eh, calo Akol Anthony gi, calo Muzee Pen Mugi. Muzee Pen Mugi mere nyinge owiny cako owinye i lok kwo ngom pa Acholi madwong ata i lok me yako ngom i Amuru kwija. Muzee Pen Mugi owiny nyinge owinye iye mapol. Co jo eni ma nyingi tye ka winye i lok me yako ngom i Acholi-ni, wamakogi ki tol macek. Hilael Onek bene oyako ngom i caid me Pawic. An angeyo ngom ma Hilael Onek oyako ki bot lukin gang tye ngom over 800 acres. Yes, over 800 acres kun bene tye ka tute ni dano myero aa ko weng ki i ngom enoni. Aryeme omako Abera sub county pien Abera sub county kipoko ki i kom pala bek gem eh, omako ngom eno ma i Larunet-ti myero yakone omako para Pat me Acur olyero obino omako war i abera arya eni weng an angeyo. Co dano eni weng lutela ma megwa tye ka nekowa actually amyero awacwu ka maleng lutela ma megwa en aye tye ka neko ma oneko wan wan ocakke tin wacako neno lutela ma megwa calo lumonewa dano eni ma nyingi Winyi kwo ngom iyako ngom, ilaro nek is one of them. Akol Anthony, Akol Anthony dong obibi orudi ki kome. Ojara Martin Mapenduzi orudi ki kome lakwo. Muzee Penmogi lakwo ma pe lare dok dano ma cwinye col adada. So joni eni omyero wan wamakogi ki Mwom ki tol ma cek acoli wa cako gin ma gilwongo ni mob justice i kom jo mo kiken ma gitye ka treating wan in the name of leadership. Gitye ka pretaining ni gin lutela kun gin aye lunekwa, gin aye lucub wangwa, gin aye lukel peko i komwa. Gin aye gicito gicato acoli iko bot Museveni i wel me alabalaba. Ka gibino kany gicako nyweno wiwa ki lok mingming i radio station. Gibino botwa kany ki pretending dano maber kun gin aye lucatwa. Several times nying ojar Martin Mapinduzi owinye i lok me kwo ki corruption. Several times nying Akol owinye mapol i lok me yako ngom i Amur. Several times nying Penmogi owinye me yako ngom i Amur. Several times nying Ilayo winye i lok kong kwo. Wacako neno ne ki lok me kwo lim cani me me me talo oil. Ilayo runek amama babazi. Ki ngat acel lig gine ma kong bedo tye minister. I think tye minister of security. Co, wangeyo lukwo, dong lukwo wan pe wacako nenone calo gin. Pe wabedo ka woro ngat mo ni ladit. Ngat ma wun wuworo ni ladit-ti mono lakwo. Ceng ca awaco dok anwoyo too ni, ngat ma omyero igen en aye lapeko lawote ma tye i kin gang eno-ni. En aye omyero inen calo laremi. Pe ibed ka cito ka mako lurem calo ki rwota piregi. Eh, dano ma lukwo, calo rwota piregi, dano calo open mogigi lukwo.

Akol Anthony Parliament wun jo me Gulu West wutim ber pe wudwok wa Ojara Martin Mapenduzi ka medde ki kwalo wa ka medde ki cato acholi Ojara Martin Mapenduzi in ka imito nongo ministerial post i gamente pa Museveni pe icit ka yenyo ministerial post ma megi ni wok ki ingom pa acholi pe icit ka yenyo post me minister ma megi ki nying ngom pa acholi Pien in itamo ni in ingeyo cat tutwal. Ceng ca i parliament icato icato zakeko ni wek inong position. Icito do icako wa codo wa speaker gi. Wa speaker me parliament weng pud itye ka yenyo police po, position. Ojara Martin Mapenduzi ka oneno kama cente tye iye, owinyo kama lim tye iye, dine kuno calo ngwecet. Pretaining calo ngat ma niang tutwal. Ka obino oyungo logi I redio, labwota otamo ni Ojara Martin Mapinduzi dano maryek tutwal. Ento wan ma wacako ngeyo Ojara Martin Mapinduzi nicakke wa ki i Pandwong Primary School paka wa i Kitum High ocito kwene, Ojara Martin wadongo kitgi adonga i kitgum. Wadongo kitgi adonga i kitgum. An ikome akwano i Pandwong Primary School.

Angeyo ominegi calo deyo. Omin acel tye lamero dye gulu kenyo nyinge deyo. Lamero ma lakwo bene en calo Ojara Martin Mapenduzi. So dano mapol i gulu kenyo pe gingeyo kwo pa Ojara Martin Mapenduzi. Pe gingeyo rac pa Ojara Martin Mapenduzi. En cawa weng bedo ka pretending kenyo.

In latel ango? Itye ki mon abicel. Lutinoni onya ata. Latim abor. Eh? So en nongo ni i gulu kenyo kitye ka yero lutim abor, kitye ka yero lukwo, lutela maber mucwinyi nongo ni kidek yerogi. Man eni timo marac tutwal ma tye ka cwero cwinywa ma pe larre pien waloko ki calo dyeceng ki dyewor cwiny wan jo mukene tye ka cwer pi lit pa jami ma tye ka timme i lobo Acholi but lukwo ki luyak mukene i Acholi pe gitye ka neno jami ma kumeno. An atye ka neno ni omyero MPs ma megwa eni ma gitye ki neno maber me konyo Acholi-ni gubed ka timo gin ma kilwongo ni community sensitization. Kipwony dano. Illiteracy tye matek tutwal i kin gang kenyo, kwiya piny tye matek tutwal i kin gang kenyo. Eh? So wun dano ma ca wun Gilbert olanyagi ki nga nga gi ki tim mogo eni ma dong olo olo utye ki miti me ni me defending ngom pa Acholi me defending gang pa Acholi onyo dikal pa Acholi ni omyero utim gin ma kilwongo ni community sensitization wapwonyu dano and you informatically wulwongo dano ni you should join us u join ni wan aryo adek moni in activism wek dwanwa wacwelu matek dwanwa pi kaka Pien ka pe waloko pi kaka, ngat mo ma twero lok pi kaka mapat ki wan peke, wan macalo lutino acholi. Pien lutelawa kombeddi dong pe genne, gin aye lucat wan, gin aye lunekwa, gin aye lukol wangwa. So wan pe watwero medde ki geno dano ma kumeno. Inongo dano calo Hillary onekgi, guriyo i palament. Pi mwaka makato pyeraryo gumoko kunu niting calo onongo myero alok leb malit. Bedo wai dong nyodo pa min gi keken aye rwate me bedo i parliament. So gin matye actually wacako mob justice kom lutino gi. i kom leegi, i kom jamigi mo keken ma kwo lutela eni ma tye i carwa ni wacito by force. In the same way ma kitimo i Buganda ki Western Uganda ka kinongo ni latela moni cato ngat mo kicito kitongo b- banana plantation ne weng kicito ki- kitongo mwanyine weng onyo kofi ma mege kitongo weng ngom

Wacako lweny i kom jo ma tye ka caro wan. Lweny nyen omyero obed lweny lumuku. Pe walweny i kom gine ken, walweny i kom lutinogi, mongi. Calo jar ma atrin ma Penduzi, monne dwong ata i kin piny kenyo. Wacako lweny i kom monne ki lutinone. Ai, waco ceng cawa eni kodi jo eni weng kitim ber, kitim identifying lutinogi. Ocakke tin, ocwal lany cal pa lutino pa jar ma atrin ma Penduzi weng wek acak bolone ngo i social media. Wucak bolo cal pa, pa mon pa ojara ma atin ma Penduzi weng wek wacako exposing. Wubol cal pa lutino Hillary Bunek weng i social media. Wubol wa cal pa dako ne weng ki secret wa ki asset ma gitye kede weng ki mak ki cwal bota wek an aony i social media. We must expose them. Dano calo akor lonye ne mo iken ma tye kede business se calo me cato kongo gi ki ngangagi ni weng ucwalla nying business ki ngo gi weng Nying leyi ne farm me tye kwene ocwalle weng details eno ni wa posing wa kelo wa ek posing weng i YouTube kaen wa ek posing weng i social media wek acwali onge ka jami odugu twaje ka nyama wa ngeyo ni farm pa Ojar Martin ma Penduzi tye kany farm pa Akol tye kany farm pa Pen Mogi tye kany Pen Mogi tye ki asset ma kuman ilero net tye ki asset ma kuman kuman tye ki dyangi ne i farm ma kuman eh ka calo an ilero net farm me angeyo angeyo wa details madwong about them so gin ma tye wan omyero wacak exposing I will join the force with everybody ma tye ka lweny me nenone ni dikal pa Acholi kiyubo me neno ni dikal pa Acholi kigwoko Co eni omyero obed calo lweny, acwali omyero wateru gin eni calo lweny pi miti pa joni pa pa pa, pa Rwandese Tutsi pa Museveni gi ki otema wanygi gitye ka myete gi gi giyak ngom pa acwali by force by power gitye ka myete giyak ngom pa acwali by force by power so wan be omyero walwenyu by force by power pien ka pe joni gitye ready 100% me yako ngom pa acwali aloko gin man ducu pi lit pa jami ma tye ka timme i lobo pa acwali lwonga ni Daniel Soka.